Mehemea ka tū te wahine me whai kaupapa, kāre te pai te tū mō te kore noio. E kī ana kāre i whiti o te kōrero, engari hei koinei noa aku koro a Mutoe nō te mea kī tonu taku puku i te kōrero. He aha te mana kei runga i te wahine Ngāti Porou? Kei a ia ōna ritenga tapu, kei a ia anō hoki ōna kawanga. Aha i pēnei ai tēnei momo wahine? Mōhio koe, ko mātou te whitinga o te rā. I tai rā whiti ai. I whakakau he atua, he tipua, he tangata. Ko ngā tihi tapu e rua o Hikurangi maunga e whakaatutia ana i te mana orite o te wahine me te tāne. Te tone o Hautu, te tipi o Taiti, ā, e ērā tihi ērā. Nā reira, kīngia ngā tīpuna. Tiro atu ki te whenua kei a ia ngā kōrero o ōna uri. Nā reira mō mātou o Ngāti Porou kei te kite atu he ōrite te mana o te tāne me te wahine i roto i te rohenga tīpuna o Ngāti Porou. Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapu te awa, ko Ngāti Porou te iwi. Koina te pepeha ka tukua ki te ao. Ko Kōkai te maunga. Ko Wharaponga te awa, a ko Te Aitanga-a-Mate te hapu. He uri ahau no tenei marae o Hiruharama, ko te whanau a Rakairo, ko Te Awera, ko Te Aitanga-a-Mate ro tenei. Me mahi ki oku koroua, Morehu Kuia, tifuna. Mātua. Nā rātou i whakawhāiti i ngā kōrero ki tēnei kaupapa. Te roti a Ngāti Porou. Me haere e ōrite te tāne me te wahine i roto i ōna, i ōna mahi. Koinā hoki te take, ko te nuinga o ngā ingoa o ngā marae kei Ngāti Porou he wāhine katoa. Ā, ka taea e te whakapapa mai te, te, te māmā, te whāea, te kōkā rānei. I ngā wā o mua, ko ngā tāne e haere ana ki te, te whawhai, ki te pakanga. Kāre he tāne kei te tū i ō mātou marae. He torutoru noa iho ngā tāne kei te kāinga. Tērā mea te tāne he tino taonga tērā ki tō mātou whānau. Kāti ki te kōrero tātou mō tēnā mea te tū o te wahine Nā ngā tohu tonu o te tangata, nā reira a ia e tū ki te kōrero. Ehara i te kaupapa hou. ā, mō te wahine e tū ana ki te whaikōrero, ki te whai i ngā kōrero. Māhine kē tērā e tahitahi te marae ātea mehemea ka raruraru. I aku kitenga, ko te take o te tū o te wahine i runga i te marae ātea, koina te mahi a te wahine he hohou i te rongo, kia whakangāwari, Ā, me kī, Te kino. Ko te kino he mea me kaingia e te wahine. Me whakamārie kē a ia i ngā āhuatanga, ko te mahi nui a te wahine he tahitahi te papa. Nā reira, rite tonu ki te mana o Papatuanuku. Mā wai tana marae ātea e tahitahi māna tonu i te hīanga i ōna taitama? E ai ki taku māmā, koia pū te take e tū ai te tangata ki runga i te marae ātea, nā runga anō i ngā tātai. Engari, hoki ake ki ngā kōrero a tōku kōka ki a au i Tainīna, mēmea kei a koe ngā tohu, kāti, kei a koe ngā tohu. Mēhemea koira tō tōtohu, māhau e kawe. Mōhio taku māmā ki te tū ki te whaikōrero. I a mātou e tipu ana, i kitea a ia e mahi ana i taua mahi, i ngā marae maha. Tēnā mea te, te whaikōrero, ehara i te wawata o taku kōkā. Nā ngā āhuatanga i pā ki a ia, I te haetanga atu ki roto o Te Whānau-a-Punui, koira te tīmatatanga o tēnā huarahi mōna. Ā, tae mai ki konei ki Te Aowera, ki ōna kaumātua, ki ōna kuia karaua, i whakatakotohia te kaupapa o te whaikōrero ki roto i a ia. Ā, he rerekē te, te, te tū o te wahine ki runga i te marae ātea me he mea kei te tū ai ki runga. Ā, nā te mea ko te nuinga o te wā ehara tērā te tikanga o te ao Māori, o te wahine ki te tū runga i te marae.

He kaupapa tāna e whai nei e ia, tērā pea ko te, ko kite i tētahi hapa i runga i te marae, e, kāre tōna, tōna wairua te whakaae kia noho pērā te hapa, ka tū ai ka whakatika i taua tū, tūmomo āhuatanga. Haere mai! Haere mai! Haere mai! Haere mai! Aue ki taku hui! Hi! Koina te āhua o ngā wāhine o Ngāti Porou. Engari te nuinga o te wā mehemea kāre he tāne hei tū ki te whai Kōrero ki runga i ngā marae ka tiko tū te wahine. Nanny Mataroa, ā, he wahine whai whakapapa e tohua e ia e Ngāti Porou kia tū ki te kōrero, ki te whaikōrero. Me kī ko tērā tētahi o ngā tauira kei roto i tōku whakapapa. Here today at Whakaroa Park, Ruatoria, is one of the greatest Māori assemblies of the century. Thousands gather for the presentation to Mister and Mrs Hamoera Ngarimu of the Victoria Cross, won by their son, Lieutenant Te Moana-ni-a-Kiwa Ngarimu.

Ko te tapu ai o tā mātou kuia Matero Ngarimu Reedy, me kī he pourewa kē eia mō mātou i te āhuatanga o te wahine tū ki te whaikōrero. I te āhuatanga nā ōna kaumātua i tērā wā i whakatū i a ia kia. Kōrerotia mō Ngāti Porou hei māngai mō rātou i te whakatūwheratanga o te whare ki Waitangi, te whare rūnanga. Nā reira, he mahi whakahirahira tēnā, nē? Ko tērā tau ko te 1934. Nā Doctor Rāwiri Taonui i tuhi ētahi kōrerorunga i tētahi pōhi pukamata. Nāna te kī mai nā tā mātou kuia a Materō i ono i te mauri, te poatu mauri mō tēnā whare me taku tūmeke, ā, anō nei tētahi āhuatanga e huna ana te take i whakaaro koia. Māku anō tētahi kōrero te kī atu, me kore ake ko. Tau Hēnare rāo ko Āpirana. E whakakotahi mai, ka kore pea e tū te whare rūnanga. Ko te kaupapa nui kei runga i tēnā, me kore ake rāua te piriti i a rāua tonu, ā, me te kōrero ki a Lord Bledisloe māna me tōna wahine e utu mō aua whenua kia homai ki te motu, kua riro aua whenua ki rāwāhi te pupuri. I roto i te kauhau kōrero a taku kuia ki runga o Waitangi i te tau 34, me ki konei ki Uepōhatu mō te Ripeka Wikitōria i te tau 43. Ki mōhio mai, te wā i tū taku kuia a Matero ki Waitangi, 53 noa iho tana pakeke, rite tahi ki au ināianei. And i te tau i tū ai ia ki Uepōhatu mō te rīpeka wikitōria whai kōrero ai, 63 kē tana pakeke.

I roto i aku kōrero ki aku kuia kua riro atu ki te pō, pātai atu au, He aha te āhuatanga kei runga i a Ngāti Porou te take e tū ai ōna wāhine ki te whaikōrero? I mea mai taku kuia, a Mihi, Mihi Keita Ngata,

ki runga o he. Ko Rongo rātou te mamae. So kaire tā e te wareware i ēra tūmomo āhuatanga. Āwhinatia ngā mahi nei. So me tū pakari, pakari tonu tātou ahako te aha. Engari ko ngā tikanga me ngā kawanga ka haere tonu i waenga i te iwi ahako te wā o te pōhara i te ngarohanga o ō rātou tāne. Nō te mea ko ngā āhuatanga ka tō te marae ātea he whakanui i te mana o te iwi kāinga, o te iwi whakaeke, kei wareware tātou, ko te mana te take.

Koira au e kī ai mehemea ka tū te wahine me whai kaupapa, kāre te pai te tū mō te kore noi o. Me mōhio ai a ko wai e ia. Ko wai ki runga, ko wai kei raro, ko wai kei ngā taha, kāre te pai te tū. i runga i ētahi mehemea kāre i te mārama ki tērā. Kua kite atu au penei ana i te whakapau moni, nē? Kāre te wahine tū ki te whaikōrero he whakapau i te moni mō te whakapau noa iho. Meme, ka tū te wahine, mōhio tonu koe take nui te take kua tū mai ai a. Ko te marae ātea, me kī, koira tō mātou reo irirangi tūturu o neherā. Kei reira ka rongo mātou. I ngā kōrero, mai tēnā pito, mai tēnā pito. Me pēhea tātou e whiriwhiri i te oranga mō tātou ina kāre e whakaputa ngā kōrero, te ngākau o ngā kōrero o te iwi. Koira te tino taonga o te marae ātea. Tērā te tai o ngā ingoa o te marae ātea, te umu pokopoko. o Te Matauenga. Me mōhio, me tino mōhio ai he aha ngā kaupapa, ngā kaupapa Māori. Me tino mōhio ko wai ngā whānau, ko wai ngā whānau ki te haramai ki runga i ngā marae. Koira te te hei tūmomo āhotanga me tino mārama ai ia i mua i tana tū. Ki te tētē o Hikurangi e te iwi e te karanga e. Tēnei mea te ao Māori, kāre i te mea e māeneene te nuinga o te wā, ētahi tāima he karekare, ētahi tāima he taiāniwhaniwha. Koinei ngā āhuatanga me whakamātauria e te wahine hiahia ki te tū whai kōrero ai. Ka maha rātou ki te kōrero o Whaea McClutchie, ā, te take e tū ai a. I werawera ai a kia tū ai i roto i tona kaupapa wahine whaikōrero. Ko wai te kaupapa Turi Te Whau e whakahe he kaupapa i arohangi ai ki a Kuini Wikitoria hei. Tahuna ai a, a, nā reira, ko āna hikoinga i roto i te whaikōrero i runga i Tīngoa Te Matututanga me Te Wairua Tapu, anō nei he haumarutanga tēnā. a whai, a, i, i āta kite au i a ia, tētahi, um, he, he kawe mate i kawea ki uh, tētahi o mātou marae ki Mangahāmea, i reira ana ko te, e, e te manuhiri tūārangi, ana haramai, uh, te kawenga mate, ana ka tū um, a whaia ki te uh, kōrero, Kāre e tere i au te kē atu ki a koe, tō kaupapa i haramai nei kai te tika, no way! You got a cheek! Ka tū tētahi o ngā tāne mai te taha o ngā manuhiri, ana ka kī atu mehemea ka tū te wahine i mua i a mātou ko hoki mātou ki te kāinga. Ka mea atu a Whaea, Kāti, ki te pae. ko au ka noho, kei rara tātau i te maru o Ihoa o ngā mano. So koira tona whakahoki, ana ka noho te kuia, ana ka tū ngā manuhiri tuārangi, ana ka whai kōrero ki te wharenui, he haha hoki, he wahine hoki te wharenui. Nō reira, e kī ana kāre i whitua te kōrero. Engari hei koinei noa aku koro mutue no te mea kii tonu taku puku i te korero. Ko taku wawata kia kore tatou e ketia me ki te papaku. Kia matomato te tangata e hihi ana ki te tieki. No te mea kingi ana nga korero. Haruru tapuwae ka ea, haruru kore tapuwae ka wetekina. He aha ngā taipango? He raparapa te rākau pango. He aha ngā rākau? Ko te mahi tēnā ko te whakawhānui te hapu. Me whanga rā anō kia pakeke ngā tamariki, ā, kia taea e rātou te karo tīna. Tūmama āhuatanga. Kai koe mōhio ko wai tō pāpā, ko wai tō māmā. Me poipoi ā rātou ka tika. Ko te reo me ōna tikanga, ā, koira te, te mea nui. Whakatūria. He aha. Kua mōhio tātou ko tēhea te nahi tika, te. Ko te hē te whā ka tika hei pupuri, hei kai o kai. Tēnā koe. He aha ngā rākau hauora? Nāianei nā, me hoki tātou ki te āta tiki i tō tātou reo me ōna tikanga. He matapihi. Ko Maraeike te papakaina. Āe. Ko Materoa te wharenui. Mauria mai ki tēnei ao, kei roto nei tātou. Ko Materua te whare nui, ko Ngārongotua te whare kai, ko. Ka māmā mō ō tātou uri, kia te eke tonu mai. Ko Kokai te maunga, ko Whareponga te aua. Arahina ngā tamariki i roto i te. Pono, te tika me te aroha ko aua kupu tonu o Ngai Tātou. Mai tētahi muka o Niu Tīreni nei ki tētahi muka ko te tika tino kōrero ki a mātou kia tika, kia pono, kia aroha. Kia tahuri atu tātou ki te wānanga he aha te tikanga o Ngāti Porou. Kia taea e mātou te kite atu he aha pū koia ai a he aha pū koia ehara koia. He aha hoki te tikanga o Ngāti Porou o tēnei te tau 2024 e haere ake nei. Tō te mea. Tā mua, tā mua, engari tā ināinei, tā te wā tū i mua i te ihu, kei a mātou ngā tāngata e ora ana i tēnei wā, pēwhea tona āhua, pēwhea tona teitei, tona whānui, tona hōhonu. Ahakoa, kāre au te kī, kei te ngaro, kei te huna. Kei te huna ngā taonga tuku iho a ō mātou mātua tīpuna, ana koira te te wāhi ka āta kite koe i tērā tūmauāhautanga i runga i ō mātou marae ātea. Ko te hōhonu o te kōrero, ko te hōhonu o te whakaaro, kare i te rongo tērā tūmauāhuatanga. Kei roto i ētahi. engari torutoru noa iho aua tangata. Kia mataara ngā wāhine hiahia ki te tū, nō te mea. Me kī, ko ngā kūrakuraku i roto i te tū, ka pēwhea koe inā tū mai ētahi atu ki te whakanoho i a koe? Nā reira, he nui ngā raruraru i te hohonu o te mātauranga, i te pāpaku o te mātauranga, e whakaekea i ō mātou tikanga marae-ā-te-ao nāianei. He momo mate tēnā mō tātou. E kimingia ana kei hea te mana, kei hea te kiore. Nō reira, e aroha nuitia ana au ki tēnei āhuatanga, kia hatia te mōhio atu e ētahi me ō rātou mōwhiti titiro mehemehe pā paku te titiro ki ngā tikanga me te wairua ngā mahi e rērere haere ana ki runga i te marae ātea. Ko taku āwangawanga o nāianei, kei te haumaru ō mātou marae ātea? Kāore rānei. Mā te aha koe e mōhio ana he pai te ora o ngā tikanga kei runga i tō marae ātea? He aha ngā tohu e whakaatutia ana? He aha ngā wero? Mō tō marae ātea me tōna hiki, kia whakaeke koe he manu nui ki runga i tō marae, engari kāre koe i manaaki tōtikahia. Nō te mea ki aku rangahau, me me kāre i manaaki tōtikahia i te mana whakaeke, Ka ngaungia tō whakapapa. He nui ngā tauira kua kite e au kei roto, e kōpani ake i roto i ngā mōteatea ēnei āhuatanga. He utu kei te haere mehemea kua ngaungia koe te mana o ētahi i te kore manaaki tōtika e tō paepae karanga, e tō paepae whaikōrero, e tō paepae hakahaka.

Kāpata. Hoi, timata anō! Ana, hau kura! Kī ana i ngā taonga o ngā kaua a Tangata Mau Rākau, a Tangata Kōrero i ngā hītore, ka puta mai i runga i te rākau. Nā reira, ehara mā te patu tangata me te mahi mau rākau i te whawhai, engari e pā ana ki te ao o te Māori. Ā, engari ko te, te urunga kei roto, ko te mau o te rākau.